Salam hormatly agzalar! Wideomyzyň bu gezekki sanynda men size Data otuz bäş smart sagadyň telefony nähili çalşyşyny görkezmek üçin sagadymyzyň zarýadkini Özüm aýtja ilki bilen näme etmeli. Ilki bilen şu gün ýaly telefonymyzyň kemde sagadymyzyň bir tuduny açmaly. Nastroýkasyna girýän i bir tuduny açýan. Sagadymyz telefonymyzdan sagadymyzy gözleýän Gönümel smart watch diýip çykýar häzir. Smart sagatlar hemme telefonlardan çykýar. Redmi telefonlardan, Mate Redmi telefonlardan soň iPhone-lardan bolýar, Samsung telefonlardan bolýar. Smart watch diýip çykdy.

Redmi diýip çykýar. Gönüňiz telefonyňyz näme model bolsa ady çykýa. I göni şunuň ýaly kod gelýä. Ptiçka basyp prinýat etmeli. Çatyldy. Sagadyň telefonuma çatyldy. Bluetooth-dan çatylyşy şunuň ýaly. Bu smart sagat her bir smart sagadyň telefona çatylýan öz programmasam bolup durýa. Bu sagadyňky bolsa Fundo programmasy bolýa. Şonda programma girýän. Gönümel ştaýda bolşy diýip ýazylgy barýan. Gönümel ştaýda Smart Watch çatylanýk görkezýär. Bluetooth-dan çatan badyňa hersi öz programmasyndan çatylýar. Şunuň ýaly öz programmasynyň içinde uwedemleniýalary bar, jaňy, jaňy sms-i. Açylýan ýerleri haýsy priloženýesi gerek bolsa açsaňam bolýar ýapsaňam bolýar hemme priloženýeden instagramdan imoldan smslan hemmesi gelip görkezip dursun diýseňiz hemmesini açsaňam bolýar ýapsaňam bolýar iş taýda telefon sagadyňyzy tapmadyk wagtyňyz göz ýetýän nemesi bar sagadyňyz çyn ýaly. Ýok diýýän sagadyň özündenem telefonyňa tapmadyk wagtyňyz gözledip bolýar meselem şu taýda poisk berýän programmasy bar düşünen ýaly telefonyňy tapmadyk ýagdaýyňda şeýdip gözledip bilersiňiz. Başga-da sagadyň içinde her hili programmalar, priloženiýalar bar. Her hili ölçeýän, sport hereketleri ölçeýän programmalar bar, ýürek dawleniýa, EKG, başga-da kislorod, ädim sanyňyz, ulagyň sanyňyz ölçän kalkulýatoryna çenli bar, kalendar, budilnik her hili. Oturyş-turuş ýagdaýlaryny görkezýän priloženiýasy bar. Üç taýda dili bar. Dilini üýtgedip bolýar. Her hili dilleri bar. Goýup bolýar. Kontakty bar. Kime jaň edesiň gelse jaň edip bolýar. Bu sagat çatylanda esasy aýratynlygy näme? Jaň gelende gönümel telefonyny görkezýär. Sagadyňda dem alyp gürleşip bolýar. Meselem, sagadyň özünden hem islän kişiňe şuny alyp jaň edip bilýär. Häzir men birine jaň edip görkezeýin.

Başgadan mundan jaň gelende bundanam kabul edip bolýar, öçüribem bolýar, arkaýyn gepleşip bolýar, zwuklary bar nastroýkasynda. Her hili zwuklar bar meselem. Jaň gelende diňe wibrasiýadam edip bolýar, diňe sazlam edip bolýar, ikisinem bile edip bolýar, diňe bezzwukda goýsaňam bolýar. Her hili sazlary bar goýulýan gromkosty bar peseldip gataldyp bolýar şu taýda ýarkosty bar ýarkostynam peseldip gataldyp bolýar bunu kän bir iň soňkysyndan goýmak hökmanam däl sebäbi zarýadyny köpüräk iýip biler şoň üçin orta şekilde goýsaň has gowusy başgada ýüzüniň her hilek oboýlary bar üýtgedesiň gelse şuny ýaly üýtgedip bilýäň. Meselem, şu şekilde güljagaz goýup bilýän. Sagadyň remşowy, rezinowy şekilde, remşowy çalşyp hem bolýar, her dürli, dürli reňkde remşoklar bar, daşyndan çalşyp bolýar. Ynha, mähriban ildeşler, biziň DT otuz bäş smart sagadymyzyň gysgaça telefona baglanyş şekili, gysgaça şular ýaly. Kän bir kynam däl düşünensiňiz diýip umyt edýän. Indiki wideomyzyň indiki sanlarynda görüşýänçä hoş sag boluň.